San Mateo, capítulo 25. Upéramo, Tupã sãmbyhy yvagapegua kóichata. Oĩ va'ekue diez kuñataĩ, peteĩ pyhare ojapyhýva imba'erendy ha pe kuñataĩ omendátava ndive osẽva ohũvaitĩ pe iména rãme. Umi kuña tãi apytégui, cinco itavy ha cinco iñakã porã. Umi itavýva ogueraháramo jepe ima'ẽrendy, ndoguerahái heta ñandyry peichahágui oikotevevéramo g̃uarã. Umi iñakã porãva katu ogueraha ima'ẽrendy ha iñandyry ruru. Pe menarã hi'arégui og̃uahẽ hag̃ua, umi kuñataĩ oho pe hypa ha ipahápe okepa. Pyhare pyte rupi katu oñehendu sapy'a peteĩ osapukái ha he'íva, Oúma pe menarã, peju pe huvaitĩ chupe. Upévo opa umi diez kuñataĩ omyandy tuichave hag̃ua umi imba'erendy. Umi cinco itavýva he'i umi cinco iñakãporãvape, Peme'ẽ mona oréve pende ñande ry, ore mba'e rendy niko oguepotaitéma hína. Umi iñakã porãva katu he'i chupe kuéra, Nahániri, péicharõ niko opavave japytáta mba'eve'ỹre. Tape oho pe jogua pende mba'erã. Ha umi cinco itavýva oho aja ñande ry joguávo og̃uahẽ pe menarã. Ha umi kuñataĩ iñakã porãvakue oike hendive mendahápe ha upe rire pe okẽ oñemboty. Upéi ou jevývo umi kuñataĩ ohova'ekue oñemou, he'i, Karai, karai, eipe'ána oréve okẽ. Ha'e katu he'i chupekuéra, Añetehápe ha'e peẽme, che ndapoikuaái. Ha upéi he'i Jesús, Pejesarekóke peẽ ha ani peke, cháke ndapeikuaái araka'etépa ajúne Che yvypóraicha ajúva'ekue. Upéramo, Tupã sãmbyhy yvága pegua kóichata. Oĩ va'ekue peteĩ karai ohótava hína tetã mombyrýpe. Ohenói mbohapyve hembiguáipe ha oheja chupe kuéra iviru omomemby haguã. Pe iñakã porãvévape oheja hetave ha umi ambuépe katu michĩve. Pe tenondeguápe oheja cinco mil óro pehẽngue, pe ambuépe dos mil ha pe tapykue guápe katu mil. Ha upéi oho mombyry. Upe cinco mil ohupyty va'ekue Oho omomba'apo pe yvyru ha omomemby cinco mil jevy. Upe dos mil ohupyty va'ekue oho avei omomba'apo pe yvyru ha omomemby jevy dos mil. Upe mil ohupyty va'ekue katu oho oñotỹ pe ijára viru peteĩ yvykuápe. Ha are rire ou jevy umi tembiguái jára ha oporandu chupekuéra mba'épa ojapo raka'e pe yvyru chupekuéra oheja vakuégui Perondete ou hendápe pe hembiguái oguereko va'ekue cinco mil ha ome'ẽ ijárave. Upykuévo he'i chupe, Che ruvicha, cinco mil ningo reheja va'ekue chéve, ha kóina ápe hi'ári cinco mil amomymby va'ekue ndéve. Ijára he'i chupe, Iporã. Nde hína tembiguái ikatupyry ha ijeroviaháva. Ha jerovia pópe, ikatu haguére aheja nde pópe viru michĩmi, hetaiteve ahejáta ndéve. Eju javy'a chendive. Upéi ou pe hembiguái oguereko va'ekue dos mil ha he'i ijárape, Che ruvicha, dos mil ningo reheja va'ekue chéve, ha kóina ápe hi'ári dos mil amomemby va'ekue ndéve. Ijára he'i chupe, Iporã, nde hína tembiguái ikatupyry ha ijeroviaháva. Ha jerovia pópe ikatu haguére aheja nde pópe viru michĩmi, hetaiteve ahejáta ndéve. Eju javy'a chendive. Ha og̃uahẽvo pe hembiguái oguereko va'ekue mil, he'i ijárape, Che ruvicha, che ningo aikuaa nde rejopyatereiha ha remono'õva reñemitỹ'ỹ haguépe ha rembyatýva remosarambi'ỹ haguégui. Akehejégui ndehegui, aha añoty yvyguýpe pende viru, kóina, kóva ne mba'e hína. Upépe pe karai he'i chupe, Nde tekove ate'ỹ, mba'everã niko nande porãi, ha reikuaa porã amono'õha añemitỹ'ỹ haguégui ha ambyatyha amosarambi'y haguégui. Upévare remoĩ va'erãmo'ã che viru ikatuhápe oñemomba'apo. Péicharõ, aju jevývo aguenohẽ imemby va'erãmo'ã chéve michĩmínte jepe ra'e. Ha he'i umi hendive oĩvape upépe, Peipe'a chugui mil oguerekóva ha peme'ẽ pe cinco mil oguerekóvape. Upe oguerekóvape oñeme'ẽvéta ha hembypáta chupe. Upe oguereko'ỹvagui ikatu ojepe'áta pe michĩmi oguerekóva jepe, ha mba'evete ndopytamo'ãi chupe. Ko tembiguái pituvápe katu, pemosẽ okápe pytũmbýpe, ha upépe ojahe'osoróta ha háimante opururũta. Che, yvypóraicha ajuva'ekue Ajuha ára pe mburuvicha guasúicha opa umi Tupã remimboykuéra ndive, ajúta aguapy che guapyha jeguápe. Ha opa tetãgua kuéra oñembyatypáta che renondépe, ha che aipe'áta ojuehegui, guovecha rerekua oipe'aháicha ijovecha ha ikavara kuéra ojuehegui. Amoite umi ovecha che akatúa gotyo, ha umi kavara katu che asy gotyo. Upépe che ha'éta umi che katúa gotyo guápe. Peju, peẽ che Ru pende rovasa va'ekue. Peju ha peñemomba'e Tupã sãmbyhýre, ha'e voi ojapo va'ekue iñepyrũmbýpe peẽme g̃uarã. Che ñembyahýi ramo guare, peẽ che mongaru va'ekue. Che uhéi ramo, peẽ che mboy'u va'ekue. Ha aiko ramo mombyrygua ramo, peẽ che mog̃uahẽ va'ekue pende rógape. Che opívo ramo, peẽ che monde va'ekue. Che rasy ramo, peẽ che andu va'ekue. Ha añymakasáramo peẽ peju va'ekue che rendápe, upépe umi hekopotíva he'íne, Ore Jára, araka'e piko ndéve rohecha nde ñembyahýiramo ha romongaru? Araka'e piko rohecha nde uhéi ha romboy'u? Araka'e piko ndéve rohecha mombyryguáramo ha romog̃uahẽ ore rógape? Araka'e piko nde opívo ha romonde? Araka'e piko ndéve rohecha nde rasy ramo, térã reñemyakãsa ramo ha roho ne andúvo? Ha che ha'éta chupe kuéra, Añetehápe ha'e peẽme, opa pejapóva, peteĩva ko'ã che ryvy kuéra michĩvéva rehe, che rehe pejapo ramo guáicha. Upéi katu, che ha'éta umi che asy gotyo guápe, Pejei che ypýgui. Pende rehe Tupã ojahéima. Tapeho pe tata ongue'ỹvape, oñembosako'i va'ekue aña ha iñirõnguérape guarã. Jañembyahy ramo guare, peẽ nasemongarúi va'ekue. Se'uhéi ramo, nasemboy'úi va'ekue. Aiko ramo mombyryguáva ramo, nasemog̃uahẽi va'ekue pende rógape. Che opívo ramo, nasemondéi va'ekue. Che rasy ramo ha añemyakãsa ramo, naseandúi va'ekue. Upépe ha'ekuéra he'íta chéve, Ore Jára, araka'e piko ore rohecha ne ñembyahýiramo térã nde u'uhéi, térã mombyregua reikóramo, térã nde opívo, térã nde rasy, térã reñemyakãsáramo, ha ndéve ndoroipytyvõi? Ha che ha'éta chupe kuéra, Añetehápe ha'e peẽme, opa mba'e ndapejapói va'ekue, peteĩva umi michĩvéva rehe, che rehe ndapejapóiramo guáicha. Ha ko'ãva ohóta ñinupã opa'ỹháme, ha umi hekopotĩva katu tekove opa'ỹháme.